Ech begréissen iech dann zum drëtte Part. Jo, mir sinn nach ëmmer op der wëlder Juegd op, wéi war dat, d'Glutspitze. Voilà, mir hu lescht Kéier op 5, 6 a 7 d'Levelcher gemaach, alles gepackt gehat. Haut geet et dann an de Level 8 an do gesi mir eppes Neies, nämlech d'Ziilwerfen am Lourentunnel. En neie Feature vum Spill, ech klicke lo mol schonn direkt hei drop, voilà. Waat elo e bësse fir iech méi schwéier ass, well der net alles gesidd, well et ass eben eng Funktioun mam Gamepad, esou, ech kann hei, voilà, do si Mënzen, déi hëlle mer eis och nach séier, mir kucken eis eng Kéier e bëssen hei ronderëm, wéi dat ëmmer esou schéin ass. An do ass och schonn eppes ganz Wichteges, da muss ech just kucken. Hier dat do rübe werfen. Holy shit, die Steuerung ass e bëssen... Ja, awer komesch, wann ze par rapport zum Déngens... Oh, damn it, dat do gëtt witzeg. Also, dir gesitt et leider net. Hallo, kann d'Standsich änneren, dat ass mol vläit gutt. Wat war wich dat steet do kruten? Well mir mussen déi all kréien. So do lo oppass wëlle kënne wichten Asaz. Ah, déi do werde ich net all kréien, dat ich muss enke man. Es sinn e bëssen iwwerfuerdert. Well et net zu einfach ass. Holy shit, do hun mer och eng Iech do verpasst ennerwee. Well dat muss ech da wierklech soen, par rapport Gamepad par rapport zum Screen deen Dir gesitt, komplett aner Welt. Ech hat mer do eppes aneschtes erwaart. Den Eric ass do gutt eens Kind par rapport zu mir. Da kënnen mer dat direkt nach eng Kéier maachen. Ech mengen dës Kéier och dat ech mech bei all Level dann ophalen. Well d'Challenge ass och gewiescht all Para-Pünktchen do ze klappen. Dat waren elo 6 Stéck, ech hunn der jo do verschiddener Variiert gehat an ech hun och een Kristallchen vergiess ennerwee, esou maan mir direkt nach eng Kéier. Ech war elo e bessen iwwerfuerdert wëll d'Gamepad, ech hun ufanks geduecht wär schon mol Gyrosensor irgendwéi, du muss wierklech mat dengem rietse Stick, sou deen do brauche mer jo net méi ze huelen, deen hu mer schon, jo kënne mer eis op deen déi Grafik do konzentréieren eis bessen anzestellen. A mir mussen och nach kucken deen zweeten. Kristall ze fannen. Well deen hu mer vergiess. Dir e gesitt, ech gesinn e verscheinsch net. Ech kucken iwwerall schéin hin. Voilà, nëmme schon op deen och verpasst. Da gëtt dat awer em ugehaangen. Voilà, do hu mer en. Okay. Dann han ech elo wirklech probert eng Kéier en drëtte Kéier wann ech do och em verirren. Voilà esou kritt een déi, dat war am Fong de Plan och virdrun. Bësse ronderëm spammen Toady, dat kanns du jo gutt. War wirklech een Paradéngens verfeelt, awer kënnen de ganze Buttek nach eng Kéier maachen. Bon mir farmen dann alt bëssen eng Kéier Liewen giff ech soen, mee mir hun och. all Zäit vun der Welt. Et ass och wierklech e Projet, mir hu jo elo en Switch-Announcement héieren. Wéi de Roger eppes soen, ech wäert elo ufanks vun der Switch mech Zäit, ech wäert se kafen, jo, mee ech wäert Let's Play-méisseg mech do zeréckhalen, wëll esou Projets wéi Breath of the Wild, Sou, en Schritt aus, packen ech eens mam Oplueden oder zwee an der Paaz duerzebrengen. Sou, leeë mer mol all déi Kristalle an probéieren enke Parapünktchen a wann net da gett et nogehaang. Dat ge, also ech hun do mam Erik och enke geschwat, dat gi wahrscheinlech vun den zwee an der Paaz. Kann der vergiessen bäi mir mam Oplued. Mee ech hun mer awer virgeholl wierklech den Projet vum Super, also dach Super Mario Odyssee am Wanter ze maachen. Wat ech alles dertëscht maache soen ech iech eng Kéier an engem spéidere Moment. Mee jo, et gesäit net schlecht aus, géif ech soen, fir en Nintendo-Fanboy. Sou, deen hu mer elo krut. Wéi ech just nach déi ënne kréien. Lo hu mer 4 Minutte fir e Level gebaut, ass ok. Ka méi schlëmm sinn. Den Erik hat eppes méi Energie gemaach. Mee bon, eis elo op déi do fixéieren. Voilà, wanns du de Powerbock do kriss, dann ass alles ok. Mee all Respekt Erik, also ech hat dat bei dir eng Kéier nogekuckt fir erauszefannen wat een do als Challenge huet. Ech hu mer geduecht, oh easy, an dann wann ech dat hei elo selwer gesinn, ah interessant. Déi Loren, ech hu se ëmmer e bësse gehaasst, woubäi ech am Amiibo Challenge war ech mat deene ganz. Dicke soen ech mol einfach. Voilà, Toady, deen do Level hat mer dann och gemeeschtert mat denger Challenge. Mir rutschen hei erof, mir wëllen eng Kéier do Mënze farmen. Et geet leider net duer fir e ganz Run opzekréien. Mee bon, dann ass et am nächste Level, Level 8 da gepackt. Ech kucken och haut, et gëtt vläicht nach e bësse méi e laangen, da ginn et ëmmer sou 20 bis 30 Minutte bei mir, da muss den Upload eng Kéier ze gequält ginn. Mee dat war dat, dee Level hu mer gepackt an da geet et virun am mat Level 9. Dreeder in der Kugelwillibasis, kucken mer eis dat un wat dat ass. Dat ass wierklech dann vun enger Höhl gees de dann erëm an d'Lava zréck. E bësse sprunghaften sprunghaft Welt, e sprunghaft Spill géif ech mol einfach soen, mee wisou net? Nintendo huet awer iech vill drop, well fir ze behaapten op der Wii U wär keen anstännegt Spill gespillt, ech bereien et. Dat ech dat Spill réischt elo eng Kéier kafen. Sou, mir maache mol dat heite giff ech soen, fir do erop ze kommen. Deen do kréien ech jo net gewiesselt. Oder ah dach, mir probéieren eng Kéier. Mir mussen eis hei, voilà, mir kréien e gewiesselt, well do ass e Kaddo, deen mer eis direkt huelen. Dréie mer eng Kéier ronderëm, dreeën, dreeën, dreeën, dat ass, dat gesitt Dir net, mee ech si schéin am Gamepad am Gaang heihin an hier. Wéi en Hammel ze dréinen, kann ee jo bal soen. Esou, hei oppassen, wéi mer dat do elo maachen. Ech géif soen, mir maachen elo, voilà, dat do war wichteg. Esou, elo dréine mer nach eng Kéier. An da mer dréinen nach eng Kéier, dann hoffentlech, datt dat sou kann einfach stoe bleiwen. Kann et och. Okay. Den do haben wir och an da kuck mal se Kéier wo geet lo virun. Ich meine, ich muss ein Kéier zréck äh, mir drehen die andere Richtung, wo se sollten Toad eng äh, eng schéin Surprise gebe ich so. Geht dat do lo? Voilà, dat geht. So, wir machen nach ein Kéier und dann hunn ich do rem freigemacht. So muss wirklich ein Kugeltwillis. Wat ass Gyrosensor doran? Tatsaach. Lo wou ech dat mol mierken, well ech hu mer virdrun e bëssen u komesch ugefank vläit oder iech geduecht. A mir ginn awer zréck, wéi ech giff soen, zur Safety, fir net nach dovunner ofgetraff ze ginn. Esou kuerz virum Level ginn déi mol eng Kéier zréck gemaach. Esou. Déi kënnen do gutt stoen, géif ech behaapten. Da kucken ech elo nach hei eens ze ginn. Do war. Voilà, de Wee gëtt deener gemaach, deener plazéiert. Well mir mussen eng Kéier nach do rof. Eng Kéier e bëssen ofwaarde elo. Wéi gesot, et ass ëmmer Ratespill och fir mech dat Ganzt. Sou, an hei ass och eng Passage. Ech mengen, ech weess, wat ech ze maachen hunn. Nämlech dat do emol fräizeschalten. Bis hei elo zile kënnen. Dat ass och net sou einfach elo. Voilà, dat do misst awer klappen. Volet fräi. Kucke mer, den do nach fräizekriegen. Also, Dir mierkt, ech kommentéieren zwar elo net alles am Detail, mee kritt Dir sech amuséiert. Sou, deen do loosse mer elo mol. So, ech stoen an da misst een do och fräi kréien. Yes. An da réiden mer eng Kéier dat do zur Sécherheet eriwwer an da kucke mer elo hei eng Kéier ofzewaarden, bis dat déi Plack eriwwer kënnt. Voilà, dat do geet gutt. Gras ginn tout. Jo, an dat mer déi dräi Kristaller matenee kruten, huet mer dëst Geck hei verpasst. Dat mengen also, du hues och en How-to-play-Method, entweder du bass. No risk no fun, dat heescht alles oder nix. Oder du hëls der lo bëssen Zäit hei, wann ech de Verglach maachen tëscht dem enge Level a dem anere Level, dann vun der Zäit hier kënnt der dat nämmlecht eraus, mee der gesitt just eng Kéier hei wat ech alles maachen. Sou hei ass dann eng kleng Dréirunde, wat do kann ech, jo well do ass näppes Wichtiges, deen ass ze fannen, dat ass d'Challenge gewiescht fir eng Kéier erëm präzis ze kucken an do ze mierken dat do e Lächelchen ass. Sou, do e Lächelchen ass fir de Goldpisteseecher, dee jo och vill wäert ass. Sou, do hu mer an eng Kéier Mënzen gesammelt. Et ass jo wierklech och dat Spill, wat ech wierklech gutt fannen. Et ass keen Timer dran. Dat heescht, du hues all d'Zäit vun der Welt, dech mat engem Level ze beschäftegen. Voilà, dat war da Level 9. E zimlech staarke Level, fannen ech. Och e erausfuerdernden Level, och scho fir den Ufank vum Spill. De Goldpilz hu mer agesammelt. Et geet da viru mam Level 10. An mir kucke Level 10. Jo, do muss ech dann elo fräischalten, mee ech maachen elo e klenge Münzewahn hei nach, well do hätt ech nach en zweete Déngetz ze weisen. Ass dann déi lescht Kéier, wou ech dat iech weisen. Dat anert gëtt am Offline gemaach, ausser et si wierklech op engem Punkt, ech muss et maache fir viru kënnen ze maachen. Kann ech. Voilà, hei kréie mer nach e Schuumt. Dat ginn och 10 Mënzen, dat hunn ech elo nach eng Kéier matkrut. An da maache mer jo hei, dat mir haten jo d'lescht Kéier haten mer d'Kiischte gemaach, mir ginn dës Kéier dann e bëssen Haka Haka maachen. Voilà, a lass. A da geet hei lass, wierklech. Gutt, e One-Up, deen hu mer och. An hei maachen ech et e bësse méi professionell, da hätt ech eng Kéier ofwaarden, bis dat de Powerblock do ass. Dat sinn d'Minispiller, allen zwee déi Méiglechkeet, déi mer hunn. Wann ech elo de Choix hunn tëscht de Keeschen an dem an den an der Spitzhacke, ech géif soen d'Keeschen hunn awer e bësse méi Flair, wëll wëll een do erëm sech verduebelt a verdräifacht. Ech weess net wéi vill mer hat esou, mä deen Level 10, dat ass schonn och schonn den éischten. Boss vum Spill, den Här vun der Glutspitze. A lo ass et schonn de Modus, wann s de net opgepasst huet, ass de kritt Stallen. Lo ass nach kee Problem méi elo 12 ausze gi vu 27. Ech drécken op A an da gesi mer et dann. Ee Kolleeg wann d'Leit Paper Mario Color Splash gespillt hu lo als éischt Paper zum Beispill, da wësst ween et ass. A mir klicken eis dat un fir ze kucken wat de béisen Draach do vun eis wëll. Ja Toady, dat do gëtt interessant. Gi mer eis mol hei ukucken. Alles nach am grénge Beräich géif ech soen, ne? Mee wee Nintendo kennt, weess, dat geet net laang. Eise Kolleg den Draach. Ja, do ass eng schéi Schnëss. Sou. Oh, dammit, dat war jo scho bal an d'Box gaang. Sou, mir ëmmer e bëssen hei ofwaarde géif ech soen, ne? Nach eng Kéier säi Feier sprëtze loossen an hei lass elo e bësse matzespillen an séier Gas ze ginn an hei d'Kéier ze maachen. Voilà, dat do war schonn net not that bad, giff ech soen. An do eng Kéier och ofwaarden an dann Gas ginn. Tout hei an der Mëttel ofwaarden, dat misst jo duergoen a mam Käppelche bësse ruffen. Sou. Dat hu mer ee gedrot. An hei eng Kéier ofwaarden, well elo kënnt eng nei, eng nei Sequenz dobäi. An hei ass och eppes. Eieieiei. Bon, mir si sécher, soe mer et sou. Mee fir deen do ze kréien, well dee wierklech opzepassen. Sou, dat hätt mer da gemeeschtert. Séier erof tout, wëll ech mengen, hei ass awer e klengen Timer drop, oder net? Ech weess et net. Mir mussen eis dat ukucken. Bon, elo hei gutt Gas ze ginn. Elo hei e bësse matzespillen. Elo de Moment ze notzen, fir séier. Voilà, dee One-Up ass gutt. Net d'One-Up, mee dee Schrumm ass gutt. Hei eng Kéier erëm e Feier späit ze loossen an dann Gas ze ginn. Toni, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas! Gutt, gutt. Ginn mer just. Ech hoffen net, dat ech nach e Kristall verluer giessen, mee normalerweis net. Sou, eng Kéier schnaufe loossen. Boah, dat do war mir spéit. Bon, elo, go, go, go. Voilà, dach, tiptop, perfekt. Hei elo och eng Kéier erëm oppassen, sou, dat do elo notzen. Dat do ass zimlech gutt gewiescht, jo. Sou, an hei kucke mer nach, wat dat do ass. Dach, dat ass gutt. Well mir mussen hei eng kleng Challenge maachen. Oh, dat do war. Oh, damn it. Elo geet hei lass. Elo kréie mer nach eng nei Challenge, wierklech laanscht d'Lava do ze sprangen. Oh, shit. Elo mécht hei sech een Let's Player Wënwiertschaftsbox. Oh, ech muss duerchraschen. Ok rem bessen ofwaarden bis d'Feier sech enner Kontroll huet. Sou dat do ass gutt an hei och eng Kéier dann ofwaarden a lo Gas ginn. Da mengen ech dann hunn ech den éischte Boss net schlecht hikrut. Bei first try net gestuerft, näischt, sinn ech zefridden domadder. A Patsch, lo wësse mer och bei Super an Paper Mario Colors d'Patsch Versioun, déi Bëlz de mer och scho virdrun eng Kéier hat. Eisen aarmen Dragen huet en Numm, ech weess se leider net, den Eric kënnt e mer an d'Kommentarer schreiwen. Mee jo, hien huet eng op de Käppche krut an den Toady mécht et nach eng Kéier besser, e spréngt drop. Oder wou gaange mer vun dëser Perspektiv eng Kéier kucken, dat ass eng Bëlz, dat ass wann s de op d'Schnëss gees hautzedaags. An e kuckt och e bësse creepy, dran, kann ech hei ronderëm goen? Jo. Kann ech. Mir egal. No risks, wat ech gelift. Mir ginn eis de Stär sichen an domat ëmmer den éischte Boss aus dem Spill gepackt. Menger Meenung no elo schon e klenge Fazit no den Donation 10 Level. Gutt erausfuerdernd Spill, grad wëll jo ëmmer Leit behaapten op der Nintendo Wii U häss net vill gehat. Sou, ech kucken, mir si bäi 15 Minutten, also timemässeg hunn ech mer esouguer nach méi erwaart gehat, Richtung 20 Minutten. Mir hunn och by the way 7 Liewen, dat muss ech och eng Kéier emmer erwähnen, wann ech eng 7 gesinn. Ech maachen haut nach d'Sich op den no engem rise Vugel, mir wësse jo ween dat ass, deen eis virdrun am Ufank d'Toadette geklaut huet. Ech klicken dat elo nach un, dat ass emol eng keng Sequenz, net wéi lescht Kéier wou näischt do war. An hei, jo. Wat hu mer hei? Ok. Oh, den Toady. Jo, ustrengen Dag gewiescht, ustrengen 3 Part schon. Mee da kënnt mer zielen wat der wëllt, ech hunn dat Spill an d'Häerz gewonnen. Oh oh oh, do ass een schwaarze Kueb. An séier erëm op Zack. An do mierke mer mol wat den Toad sech do alles gebunkert huet am Hannergrond, he? Jo. Souvill dozou. Dat ass dann déi Quest gewiescht. Dann, fir meng Viewers, déi wierklech bis zum Schluss do bleiwen, ginn ech nach iech e klenge Spoiler, nämlech beim nächste Gee si mer gestrandet am Kriich Piranhas, mat de Kriich Piranhas, entschëllegt. Bei mir gëtt also mir gi vun engem Bierg direkt erëm an d'Waasser. Dat ass hei d'bësse wat ech kritiséieren um Spill, iwwergangsméisseg ab und zu, frees der wou ass do eng Logik hannerun? Mee et huet awer genuch Levels. An jo, dat war et da vu menger Säit aus. Ech hoff, et huet iech gefall. Wéi gesinn, ass bei eng Part 4 dann, wéi gesot, elo all Woch wäerten da awer zwee bis dräi Parts erauskommen, géif ech mol predicten. Bis d'nächst Kéier, allez, ciao, ciao.